Dawtmi nu le pa u le nau hna nan tam cio hna maw? LCBN thawng chimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thong hnih kul le hnih August ni kul le ni nga zinglei thawng chimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thongtlangtar hna cu University luhnak exam a sungmi le exam a tuah rih lomi hna caah sac nih September thla ah exam tuahpiak ṭhan an i tim. American nih Ukraine ram caah dollar billion pathum man hriamnam a bawmh. UN Special Envoy cu Rohingya ralzam camp a tlawng timi thawngtlangtar le a dangdang thawngtlangtar hna an si lai. A hmasa bik ah university luhnak exam a sungmi le exam a tuar rih lomi hna caah SAC nih September thla ah exam tuahpiak ṭhan an i tim. Thonghnih kul le hnih university luhnak exam a sungmi hna le a ruang tampi ruangah exam a tuah kho lomi hna caah sac nih a ra laimi thonghnih kul le thum ah exam tuahpiak ṭhan dingin a luancia July thla ah khan a rak thanh. Camipuai phit khawh ṭhannak ding form pawl cu September thla nikhat in ni sawmthum tiang mah le khua he aa pehtlaimi fimcawnnak lei zung ah lak khawh a si lai tiah August ni kul ni nithum ah khan sac nih an thanh ṭhan. Form lak man ah hin jet zahnih a si lai i fimcawnnak department logo caah jet za sarih a si lai. Nepiro cacheknak zung, Yangkung le Hlaing cacheknak ah cawk khawh a si cang tiah an telh chih. Thonghnih kul le khat in thonghnih kul le hnih camipuai awngmi hna min le result cu sac nih June ni thei sarih ah khan a rak thanh i a awngmi hi zatuak ah sawmli le paruk an si theih a si. Covid zawtnak a si hlan le uknak lak a si hlan i university luhnak exam a phimi hna hi minung singkua an rak si nain thonghnih kul le hnih exam ahcun sianghngakchia minung singhnih le thongsawmriat lawng an si cang. sac nih tuahmi camipuai phit lo dingin duhlonak a langhtertu ramkip sianghngakchia hi sing sarih an si tiah NUG nih a chim. sac nih tuahmi camianpuai phit lo ding in le sac dohkalhtu CDM sianghngakchia hna cu NUG nih a conglawmh hna. sac nih tuahmi camianpuai awnnak certificate hna zong hi phung ding lo an si tiah NUG nih a chim. America nih Ukraine ram caah dollar billion pathum man hriamnam a bawmh. American nih Ukraine ram caah tiin raltuknak thilri hriamnam dollar billion pathum man a bawmh kong cu American nih August ni kul le nili ah a thanh. Russia nih Ukraine a tukdohnak hi thlaruk a si cang. Atu i America nih Ukraine a bawmhmi tangka hi a bawmhmi chungah a tambik a si. A luancia zarh ah khan billion pakhat a rak bawmh fawn. A bawmhmi hriamnam pawl cu a hnu deuh ah langhter a si te lai. Hi bawmhnak in Ukraine ram cu saupi aa kham kho cang lai tiah Pentagon i rian ngeitu pakhat nih a chim.

Temp puan six billion a si cang. A bawmhmi hna chungah Scan Eagle drone le HIMARS drone pawl zong an i tel hna. UN special invo cu Rohingya ralzam camp a tlawng. Myanmar ram he pehtlai in UN special invo Lolin Hazer cu chungtel pali he Bangladesh ram ralzam camp ah August ni kul le nithum ah a tlawng. Nolin Hazer cu Kopaza ralzam camp ah a kal hmasa i camp rian ngeitu pawl ralzam pawl he biaruahnak an ngeih bantukin eidin khamnak, inn le ngandamnak zung hna a zoh. Myanmar ram in an zamnak hi kum nga chung a lumh cang caah an harnak philhpiak lo dingin ralzam pawl nih ramdang bawmtu pawl nawlnak an tuah. Rohingya pawl hi bawmhnak an herh ko tiah UNHCR zong nih August ni kul nithum ah a thanh. Myanmar ram ahcun Rohingya timi biafang hi an cohlan lonak kong le ralzaam pawl an umnak hmun ah kuat ṭhan ding in Bangladesh nih ram hnih karlak hnatlaknak an ngeih ning in cazin a kan pe lo tiah sac ramdang lei minister nih Naulin Hazer he tonnak an ngeih lio ah a chim. Mi lian tampi ralzaam Bangladesh ram an phak hi kum nga a si cang nain ram hnih hnatlaknak an ngeih ning in ralzaam kuat ṭhannak program cu tuah kho ti lo in an tap tiah theih a si.
India lei ah aa dawmi Chin ralzaam an karh chin. A luancia thla ah sac ralkap nih Chin ramkulh Haimual khua an rak khangh i mino pahnih tal in minung panga an rak tlaih hna hnu in khuami zahnih le hrawng cu India ram lei ah an i dor chap tiah India ram lei media pawl nih an langhter. Chin ramkulh ah sac ralkap nih mipi pawl an hrem chin hna caah Khuami a tam deuh hna cu Mizoram ah an zaam hna tiah theih a si. Thlanglei Laitlang peng Khuate Tidim khua pakhat zong ah a tlawm bik innhlei nga an khang i kumhlei sarih le kumhlei nga a simi unau hna zong an rak thah hna. North-West India lei ah ralzaam a tlawm bik thong sawmli hrawng an um lai tiah UNOCHA nih a ruahdamh. Paletwa ralzam caah WFP nih a pekmi facang sac nih a phih. Thlanglei Laitlang Paletwa khua ah a ummi ralzam thonga caah World Food Programme WFP nih a pekmi facang tut thonghnih hrawng cu Rakhine ram Cheudaw ah hram a bunhmi infantry pakua nih laknak nawl an kan pe lo tiah ralzam bawmtu hna nih RFA ah an chim. Cucaah Paletwa ralzaam hna eidin awk an ngei ti lo tiah a chim. A luancia May ni kul le naruk ah Chin ramkulh Paletwa ah sac ralkap le AA karlak ah kahdohnak a chuah hnu in Paletwa Cheudaw lam cu sac nih thla thum leng an phih i an on ṭhan cang ko nain tilawng pawl um a umkalmi an um lo tiah theih a si. Cucaah nifatin eidin rawl a dih cang i tangka ngeih ko zong ah cawk awk facang a um ti lo tiah theih a si. Khi hnu ah ralhrang bom puahhnawh an tong. A tlawmbik minung pahra an thi. Sagaing ramṭhen Indaw peng Nahbah khua ah ralhrang le KIA ralkap fon kahdohnak a chuak. Hi kahdohnak ah ralhrang a thimi an tam tiah Indaw dohthlennak phu nih an thanh. Nahbah khua lamhtonnak ah a rak chuakmi ralhrang sawmnga hrawng cu KIA PDF, ABSDF phufonh hna nih an kah hna. Cun zinglei suimilam hleikhat hrawngah Pengne kumkhua ah ralhrang nih hriamngan an kah caah kum sawm li a simi sualnak ngei lo minung pakhat an nunnak a liam tiah dohthlennak tuahtu phu hna nih an thanh. Yi-u-ah-ke in a chuakmi ralhrang thazaang sawmnga hrawng cu KSO, Wolf, Guerrilla, Yi u, khin u, Donggila phu nih Khin U peng hlei ah bomb paruk in August ni kul in nili ah an puahhnawh hna i ralhrang a tlawm bik pahranak tlawm lo an thi tiah Khin U Sport Organisation nih an thanh. Min Aung Hlaing nih hriamtlaih a duhmi EA Aung hna caah ralkap ah luh khawh a si tiah a chim. Rampi kahdaihnak NCA minsen a thutu EAO phu chungin hriamnam tlaih a duhmi hna cu Ṭamoro ralkap le BGF ah luh khawh a si lai tiah ralbawi Min Aung Hlaing nih a chim. August ni kul le nihnih ah Nebiro ah tuahmi sac cozah phu meeting ah NCA minsen a thut dih in hmailei ah zeidah kan kalpi lai timi kong a chim pah ah hriamtlaih a duhmi EAO ralkap hna cu Myanmar ralkap ah luhnak nawl pek a si lai tiah Min Aung Hlaing nih a chim. Cun EAO hna dirhmun in tlangcungmi nih covo an ngeih khawh nakhnga caah hluatdaw ah ceihmai khawh a si lai. Cun chawlehnak tuah duh zongah upadi ning tein tuah a si lai tiah Min Aung Hlaing nih cun a chim. Maya Sanyang Project timi cu khuate hna ah a si a fakmi pawl rian an ṭuan khawh nakhnga khuate mipi pawl a khuacawmnak

Cooperative and Rural Development nih an i hmaithlakmi rian a si. Chin ramkulh ah zeibantuk tender rian hmanh an ṭuan lo i tender a ngahmi company pawl zong rian an ṭuan khawh lo caah tangka an ap ṭhan tiah theih a si. Kani peng Chiattahsuh khuapawng kahdohnak ah sac ralhrang minung pahra nak tlawmlo an thi. Sakaing ram Kani peng, Chinrun tiva kam ah a ummi Ciantahsu khua pawngah sac ralhrang le mipi ventu ralkap phu kar kahdohnak August ni kul ni nithum zinglei Similaburi hrawng ah kaphnih kar kahdohnak a chuak tiah theih a si. Kahdohnak ahcun sac ralhrang minung pahra nak tlawm lo an thi i mipi vengtu ralkap phu leiin minung pali hliam an tuar ve tiah Cholung Cih mipi vengtu ralkap Al-KGPDF le thawngthanhnak lei in rianngeitu pakhat nih a chim. Bumazin khua in a rak chuakmi sac ralhrang minung thazaang sawmsarih hrawng cu Ciantasu khua pawng ah mine kan puah hnawh hna. Cu hnu ah hriamngan le hriamhme in kan i kap veve. Kahdohnak hle suimilam pahnih hrawng a rau. Sac ralhrang lei in minung pahra nak tlawmlao an thi. A langhlat in kan hei zoh hna i ralkap a thimi pawl ti cungah ai huanmi kan hmuh hna. Kanmah lei minung pali hliam an tuar ve, tiah KLGPDF thawngthanhnak phu rianngeitu pakhat nih Mizzima ah a chim. sac ralhrang kut tang um BGF camp pakhat KNU nih an lak. sac ralhrang kut tang ah a ummi BGF camp pakhat cu KNU brigade panga ralkap phu nih an va kah hna i an tei hna tiah theih a si. Druilu khuapi peng Bawcung Ṭha Border Great Forest Camp cu KNU Brigade panga ralkap phu nih an va fuh hna i an kah hna caah BGF ralkap minung pali an thi, pahnih hliam an tuar, cun M16 meithal pahnih, AK-47 meithal pakhat, Chawnhnak phone pahnih, RPG pasarih meithal kual pali le M16, AK-47 zenthong hna an chuh khawh hna tiah an langhter. BGF thongkhat le hleithum in Buihlah Giant timi nih August ni kul ni ah Duailu khuapi peng khuate zeimawzat ah a ummi khuami hna cu ID card a tuahter hna i minung pakhat ah phaisa singthum cio a hal hna tiah an langhter chap.